Hei hi va bak ah va lam bak te kan ti mai a mizo chuan hei hi large tale night jar a ni a hei hi tuikhim zingah ka um a mit lam atanga a rawn haw in kawngah a rawn chhar a an thlawk hi motor hian an su thla duh khawp a tin motor in a chil nasa bawk a an bawk hi chang chuan thlawh mai chang an hre lo a mi hian-- Khuan hup thina torch light ten an en khalh a tiang te chu an ni a hei an ni hi tam tak chuan mumaw ten lo ti thina a ni lo va mu nen a nan nei lo va hei chuan hei heng a ke hi te khawp mai a ih an te nau thlawk chunga ei chi kha an ni a hei an ka reh hi a zau rak thlak mai a hei hemi hmuthiam em. hmu thei vang erawh hei an ka reh hi zau khawp mai a an mithi hi a lo keh vek tawh a a mithi a lian em em mai bawk a ni umm nocturnal hunter zan lama chaw zawng chi an ni a kan kap pat lawk ang e umm an ni hi motor hian a ti hlum duh khawp mai a mahse hei chu a him phial a a tam zawk hi chu an pherh vek zel a motor hian a chil pherh ngheh thei khawp mai a. an mawi a ni mawi tak an ni an rawng hi umm gram sawmsarih chho bawr vel a ni sava lian lo tak a ni a sava lian lo han tiin ih umm an lan ang hu hian an taksa hi lian lo a ni ui awm thip thap khawp mai khawngaihthlak reuh lutuk. Old Ralvawng episode two a ni a, tun tuk chu kan ramngaw le nungcha tawn te a chhuak tak tak tawh dawn a, a thui deuh em avangin episode hi a hnihin ka siam a ni. Tin, thusawi sual leh lam sual ka lo neih thin ah te khan a tharin ngaihdamna ka rawn dil leh hnu a, chuanin engte nge kan tawn i lo thlir ho dawn ang.

Tichuanin zing boruak khawthiang nuam tak karah chuanin sava veh turin kan fehchhuak tan ta a. Awlral vawng ami an hruaitu Pu Tha Kima a ni ram chin chang hriain sava thlak tur te an awmna tura a rinah te chuan min kalpui a.

A pa pakhat man awm lo nih khi nu vek an nih khi. Sava an nei tha khawp mai. Rual vawng chu khi pa hetihi pa. Nuthangtei pawh hei bei uluk khawp mai. A chhoh dawm deuh a duh ai chuan in.

Full zoom vak lo la maw a mawi tawk zel khan ka rawh chuan a che duh ni tawh hian aw keng a keng ka rawh kawr lamah tui lamah tui awmna lamah ka lih la tawrh
tikhan vahui chi thum vahui chi thum kan nei ta an hmu ta der mai a he hmun khatah vahui chang nei a nia huipui a nia tunah huite puite an rawn kal leh ta a,
chinah ai a pa lo kha chang nei tawp kha lo kal ta. In mawng bulah hian khaukhim par a awm a, hei pawh hi an tlan nasa khawp mai.
Aw beautiful na te chu vakul vakul kan ziak thei a chu khi khilai khi ki reuh.

Khikhi chhawr hring awm eng zawk kha nia pa?
Tin, chhawr hring hi chi thum kan neih a, chhawr hring tla pawl a awm a, chu erawh chu a vang deuh a ni. Orange bellied zawk kha a ni ta a ni.

Hei kan sawi ve na hi huina ber tur kan hrelo a ni a an thlawk tlang a dawi thiam hmang a lah hian an awm a khi lah hian vahu hi an awm a khi kho khi par then an tlan bawk a then in hmawk an lo tlan a chuh a hram vel hian min hual a savan tam khawp mai.

a thlang lamah sawn changkak chu tukloh eh thlang lama hram tak chunga rawng tichuanin thlang lampangah vanei thlak deuh maiin sava ṭi si lo hmuh har em em si tukloh bengawng a lo tuk ruk kan ti dawn a nia a tuk a rak--

Hmm. Thlawk suh, thlawk suh, thlawk suh. Enge rawn fuh hi a. Rahui pahnih se hmuh em saw? A va sial em.
Chuan hei hui pui thlaki sen pa pahnih an awm pu hlauh mai. Hetiang anga sava chi hnih thlalak phir theih hi a lawmawm duh khawp mai. Tin, heng huipui thla thli sen te hi grams sawmriat bawr vel an ni ve thei a ni. A pa hi pawh pa, a pa ve ve ni tlat mai a.
Me and my gang, yo what's up nigga what's up, me and my gang.
tin hetia thla kan lak lai hianin henry leh u hruaite erawh an lo buai khawp mai video hmasa lamah khan hei an sanghalh tawn kha ka rawn dah tawh kha maw. tin anni hian kawr lungtuk tih emawni chiang te chiah lo kha kha mibi thla la tur khan an kal a in en duh anih chuan khawngaihin pi a pi thangtei chadeng tih youtube channel ah khan in lo va en dawn nia.
Chuanin mawpil ril lampang kan lut ta a.

Tunah chuan forty eight kan ziak tawh a sava chi sawmli pariat lai kan ziak tawh a e zum zek kala ziak lo zum zek kala ziak lo va i sava tui chan na tur kan siam mek a be zu bem kawng te khua pawh ka lela sava hi an awm vek mai a id lo kan nei a solai sawn mak deuh mai hram mak deuh mai kha a awm bawk a kan id thei lo a tichuan hei hmawng a tam khawp mai a. Hei hi sava tan chuanin a nawm duhna tur chi tak a nih reng bawk a. Chulai saw tawt tawt rawt a let rum mai saw.
Tichuanin rei vak lo sava tui tlan kan chang a. Hei hi lesser swordwing nge snowy brow a nu khawi zawk nge ka chiang ta lo va.

An hrap te hi a zawiin a sial reuh ania. Tichuan, kei zawng kan kal hrang leh ta a hmun dang deuha. Ka rawn lang ve, ka lang khat thei sia hei. Ka thlalak dan hi ka hmu ka eu awt reng a, a an rem lo ka pa e khuva te la la lo kal ve leh a, thlawt inghal daih.

Mawi pawl tak a ni a, hei hi a nu a nia, a pa chu hei ai hian a la mawi leh zual a ni. Gram za sawm bawr vel rit an ni a, thing kawr anga bu nei ve mai chi kha an ni. Tin, Theira ai chuanin insect lampang an ei nasa zawk bawk a ni. Laiking te pawh a te deuh chu an man a, an ei mai zel. Ava han mawi vawt vawt em tiro tia ang. Sava mawi lutuk kan han kap pawp mai zel hi chu a pawi thin a ni. A mei a ti dawn nia a chang saw dang dai khawp mai.

an open deuh sa lam na khi an fapil ril thei ta duk a an nuih hi sei hle mai chumi chu chumi mai sei maw he lai mi hi a rawng a tak dan a zirah khian in a pa a nih hmel a he lai mi hi a nu a nu zawk. khu chu a huipui thlap i sen kalna piangah va hui hmuh tur an awm a an tam nge mai. He lai hianin an fu hmun leh an fu herna vel. te an lo dah a helaiah hian fuihrna pakhat saw lai sawn saw a chhuanna bel pakhat a awm a helaiah hian a herhna dang a lo awm ve leh a tichuanin saw laiah sawn saw an chhuanna bel lian tak mai an lo hung ung ve leh tha em em ni se lai pawh sawn. a tlang ram hi sawi thiam ang har khawp mai a ni. Tin, hmun hrang hranga sava ve then ruama, then kawrah, then tlang zawlah te kan ni a, kan han haw khawm ta laih laih a. Tin, sava hi species za leh pakhat kan record a, vate thlarang, warbler, kan tih ho phei kha chu chi hrang an tam lutuk a kan record lo a ni.

Hei hian ka va ti hre awm lutuk a ni. A na eee mai. Na tak a ni, na tak. Ka ût miah lo nia hmelchhiahna angin. Hei Pama Fel an kawrah sava la chang a, walkie talkie la kawngsia.

Hei tui alo thleng a kan tui tur tichuanin kan tlai chawhmeh tur an la leng a kan tlai chawhmeh tur leng an lo la haw lo a hei kan la hnu a kan zawk a zo ar zo ar khan talh dawn a mahse an leng an la haw lo a hei a englaiah chuanin ngaw an leng lut thin a heng ngaw bul vel ngawhah hianin an tla lut thin a chu chu an la haw lo a.

Ho nen thu te khan han sawi ho a, ramngaw leh nungcha humhalh a pawimawh zia te leh ṭan lak tlan dan tur te a han sawi ho a, tin awl ral vawng ina tui an harsat zia te pawh kan sawi ho nghah a ni. Tin, mi tu mai pawh an fel em em vek mai a, a bikin pu ṭha kim a, vei chak em em mai min buaipuitu hnenah lawmthu ka rawn sawi leh bawk e. Tichuanin kan zan ṭhutkhawm chu ṭawngṭaiin nen kan ti tawp ta a ni. Tichuanin a tuk zingah haw turin kan insiam ta a, awl ralvawng a ngaihawm dawn khawp mai. Chuanin kan sava chi hrang hrang record species te in la hmuh ve duh takin heng te hi an ni a. Tichuanin Mizo sava hi hi sap hming chauh nei, Mizo hming nei lo Mizoramah hianin an la awm nual a. Mar chu heng ho hi kan chhiar phawt ang kan hmuh ho, Bemkawng, Pengleng,

Tlai ber tik tik tik tik awm ṭial ki reuh tawl lawt. Little spider hunter hi zet zet tumbu ar kan tih ang kha a ni a, Rufous fronted warbler heng ho pawh hi luangva, mauva ang chi ho kha an ni. Spotted forktail lui dun lui dung chin rang a ni a, golden warbler pawh hi ah mizo hming kha a propose hming kha ka la ka chiang let ta lo, chhawr hring luh eng

zar fek va lawm bawk an ni heng te hian ni. Khang te kha an ni a, luang te beuh kha vawi hnih kan ziak palh a, a lo a mit ko var chi zawk kha amaherawh chu va te thlarangin a thlak ta a, va te thlarang kha a lo berah species li vel chu an awm a, mahse species khat cheuh kha kan record ah kan tel a, a dang kha chu ID an har lutuk a, an thlarang dan chhe te te vang chauh kha. an danglamna a ni thin a. Tin, a khawmihna an lo hmuh thin Chingpirnu te, Ṭahngai tih te, Vahai tih te, khang te kha kan dah tel lo chhan chu kan va kal ni leh kan cham hun chhunga kan sava hmuh leh hriat ho chauh kha kan record a checklist ah kan dah a ni. Tin, khang ka rawn sawi zingah khanin chutiang hming a awm ngai lo, in phuah chawp vel mai mai ni tih a. Min nuih zat hian tam thei em em a, a khatiangah khanin lo awilo nih chuanin Facebook ah khanin kha ang Accept group ah te pawh khanin han chhu pawp mai ula tuna hming ka rawn sawi te kha an rawn lang tuar mai dawn a ni. Entir nan sava hming mak tak tak hi a tam a, thlang va har ve tih te hi. Tin, zo va ko rang tih te. va zir zar hmui hmul a, zo va chan tih te, biang tai tu ka tih te, va nga, va khawpui tih ang te kha sava hming mak pui pui hi mizo hian kan nei ni. Tin, sava zir chian kan tih hian tam takin an hrethiam hauh lo mai a. Discovery te Animal Planet te en thin kha chuan sava zir chian chungchang kha chu documentary lampang kha chu inhriat thiam ka ring a, a nei duh zawng, an no neih hun, a inthlah pun hun maw, ah a nu a pa an inkawp dawnin an inzawn dawnin an inchhai ngai em engtin nge an inchhai furah nipuia khawi lamah nge an awm thin tih te leh a nei duh zawng te kha khang hmu tur ringawt khan chutah chuan an awm chutah chuan kan hmu an tihnaah khan an kal dawr dawr mai thin a ni. Insap ho hianin an lo ti nasa tawh khawp mai a, hei Mizo chu kan fing chho tan dawn mek chauh a ni a. Tin, heng hnam fing ho hianin an thil lo monitor tawh leh kha ang, an chungchang an lo hriat tawh kha ui hauh lovin min share ve phal thin a. Tin, keinin kan thei ang angin kan share tawn a. Tin, Ramvak Sapel mi leh Savakap ho hianin an Ramsa leh Sava hetiang mi zia hi an hrem em mai bawk a. An ni ho kha nungcha zir mi hmasa kan ti mai dawn mi? Amaherawh chu camera aia silai an hmanga kha ang hun lai khan an hek em em mai a, keinin camera nen a cham bang ho kan rawn zir chho ve tan a ni.